Асия Юнысова, Кич утырганда. Беренче бүлек. Бәләкәй әбекәй баядан бирле мич алдында кайнаша. Гайша аның башта ипи камырыннан юка көлчәләр ясап, киндер ашъяулык өстенә тезгәнен күзәтеп утырды. Аннары алар икәүләп өсләренә он сибелгән йомшак камырның күтәрелгәнен көттеләр. Көлчәләр инде кабардылар дигәч, Әбекәе тәмам кызуы килгән мичкә тагын бер-ике ярка каен утыны ташлады. Ялкын мич кимәсен дугалап, урап яна башлауга көлчәләрне берәм-берәм майлы чуен табага җәхәт кенә салып дөрләгән утлы мич авызына юллый барды. Ялкын кызуыннан кызарып килгән көләчләрнең өсте урыны-урыны белән күбәләнеп кабарды. Әбекәе көлчәнең кайчан пешеп чыгасын каян белә торгандыр, табагач белән табаны тегеләй болай боргалаганнан соң, бер ара җитез генә хәрәкәт белән көлчәне кабат теге кызыл, шакмаклы ашъяулыкка төшерә дә, өстен тастымал белән каплап куя. Менә матур гына өем иелде. Әбекәй утлы күмерләр тылсымыннан сихерләнеп утырган оныгына да эш тапты. Кызым, Гайшә дим, көлчәләрне каскан аты белән майлый торасыңмы әллә? Әй, бик рәхәтләнеп инде. Гайшә мондый эшләрне ярата. Әбекәе янында гел рәхәт аңа. Ул кушканны карышмый тыңлый кыз. Әбекәенең теле шушы май канаты кебек йомшак, ипле бит аның. Сүзен колак яныннан үткәреп җибәрсәң дә, әрли торган гадәте юк. Бәләкәй әбекәйнең бала җанлы икәнен бөтен кеше белә. Синең әбекәеңнең кулы шифалы, дигәннәрен дә ишеткәне бар Гайшәнең. Әбекәй, хәтерлисеңме, ишек алдына күлләвекләр җәелгән бер вакытны син миңа камырдан кышлар пешереп биргән идең. Онытмавың әйбәт, балам. Йоласы бар аның шундый. Сыерчыклар кайтканда, быел да пешерермен. Икәү пешерербез, ярармы? Әминә бекәй, бер әйберне дә онытмыйм. Синең иске егездә күлмәкләреңне ике яклап кыстырып куеп, казан тазалаганыңны, шул вакытта ике малай турында кызганыч бер җыр җырлаганыңны хәтерлим. Саксык бәетедер ул. Мин сезгә бер килгәндә, син мич алдында бәрәңге кыймагы пешереп тора идең. Кызык өчен генә ашап карарга язсын моны сиңа дип, миңа да соры кыймак бирдең. Шерек бәрәңге кыймагы. Кәлҗемә булган инде ул балам. Син бәләкәй идең бит әле. Хәтерең иртә уянган икән ләбаса. Озын гомерле дә булсын. Безнең хәтерләрне дә үзенә ялгап алып китсен. Әбекәй, син бүтән вакытта болай оста сөйләшми идең. Укытучы апа кебек. Остарырсың синең кебек тырбызык белән. Тырбызык ни соң ул? Бөдрә йомышка бик тиз кабынып янып китә ул. Синең кебек җитез, башымны катырып бетердең. Я, табышмак әйтәм, уйлап тап.

Кызым, Шәмгуя әбиеңне кич утырырга чакырыйммы әллә? Менә ул белә инде табышмакларны. Бер казыясы ташбаш малайлар үстерде ул. Бар өстеңә шәл генә беркәндә егереп кенә кереп чык әле. Әбекәй, караңгы бит инде, куркам мин. Нидән куркасың, балам? Караңгының үзеннән? Әй, шушаны. Җиткән кыз булып барасың бит инде. Алай димә, әбекәй. Алайса күрше Насыйха апа кызы Нәфисә кебек клубка бара башлармын. Бәй, ниткән караңгы булсын, ай яктысы яп-якты, Кар яктысы яп-якты, күктә йолдыз калыкты. Әбекәй, син бит шигырь сөйлисең, син миңа шигырь түгел әкият сөйлә, җен-пәриләр турында. Синең пәри күргәнең бармы? Юкны сөйләп утырма, җен дә юк, пәри дә юк. Гел төнлә йөрдем, бер генә дә пәри дә очратмадым, инде йөзгә җитәм. Әй, әбекәй, йөзгә кадәр йөз ел бар әле сиңа. Кара бу баланы, сүз тыңламасын өчен теленә салынып утыра. Бар кереп чык, үзем тәрәзәдән карап торырмын, курыкма. Көлчәнең күмерлесен ашатырмын әле мин сиңа, курыкмаска әйбәт булыр. Шәмгыя би кергәч төрле кызык-мызыклар сөйләшеп утырырсызмы соң? Сөйләшми генә кич утыралар димени. Кич утырганда кулы шешлиләр, сөйләшәләр, чәй эчәләр балакаем. Менә үскәч үзең дә әле ахирәтләрең белән башта кич чыгарсыз, аннан кич утырырсыз. Без менә хәзер кич чыгып йөрмибез инде, дип бәләкәй әбекәй кеткелдәп алды. Әбекәй, әбекәй, ахирәт кем буласың ул? Ахирәт ул үлгәннән соң яши торган бакый дөнья. Ахирәт дус, бакый дөньяда да аерылмый торган дустың була. Шәмгыятьтәй синең ахирәт дустыңмы? Шулай инде, без аның белән мәңге дус булырга дип, шахитләр алдында бүләкләр бирештек. Ахирәт дуслар бер-берсе турында начар сүз әйтергә дә, тыңларга да тиеш түгел. Минем ахирәтем сиңа да бик якын әби була инде ул. Мин Шәмгый әбине болай да яратам. Ярар, чакырып чыгам, тик син карап тор, яме, мин аны ияртеп үк алып керәм. Шәмгия әби белән Гайшә ишектән салкын һава томанын авыра алып килеп керделәр. Исән генә торасызмы? Шәйхулла абзый бер көе генәме? дип, күгәрчен кебек гөлдер-гөлдер килде күрше әби керә керешкә. Әй, ахирәт, әле үзем сине кунаша чакырырмын дип тора идем. Безнекеләр театрга бармакчылар иде. Минзәлә театры килгән ди бит. Әллә нәрсәгә мыштырдадылар. Менә Гайша кызымның керүе ярады. Тегеләр алай-болай уйлаганчы, кабамны алдым да, аяк чабуыма абына-абына чыгып та киттем. Мә, кызым, кабак теше алып кердем сиңа. Безнең теш юк, тешнең чәйгә җебетеп эчә торганы да ярар безгә. Теш пешердегезме? Пешермәдек, элек пешергәне бетмәде әле. Бүген без көлчә пешердек. Бәрәкалла!

Шуныкы инде, шуныкы, тыкрыгы гына калды, үзе кайтмады, урыны оҗмахта, Болгары. Учак күмере салган идем, әнә самавырым җырлап арып бетте инде, өстәлгә якынрак утырыйк дип сөйләнә-сөйләнә, бәләкәй-әбекәй кабарып пешкән көлчәләрне сындыргалап табын уртасына куйды. Каз мае белән майланган көлчәгә Тагын каймак та яга-яга ашагач, бигрәк тә тәмле була икән. Табын уртасына көн дә менми, шапмаклап киссәң, шикәргә охшап кала торган юкә балы да бик тәмле. Әбиләр дә Гайшә дә ялындырмый ашады. Анысы әбиләр бала чаганы кыстап ашатас икәнне белмиләр иде. Нигә кыстарга? Табында ризык булу үзе бәхет бит инде. Юкә балына тиенгәнсең икән әле, ахирәт. Саваплы бал ул. Әминәттәйләр бәләкәй малайларын бабага утырттылар бит. Мине дә дәшкәннәр иде, сабыйны юмаларга дип. Сөннәт ашы бу ахирәт. Әбекәй синең кулың кыймакка ашаган. Әй, үскән кызым минем. Рәхмәт инде кыймакка диме? Чат карабыдай кыймак инде, име кызым? Шушы тырбызыкны бигрәк яратасың инде ахирәт. Иләр урам аркылы гына булса да, синнән китеп тормый бу бала. Яратмаслык мени аны. Инәләре я эштә, я җыелышта, я укуда. Кая барсын? Хәр сүзне йотып кына бара торган зирәк бала ул. Кызык-мызык сөйләшергә кушты бит әле менә. Ни нәрсә генә сөйләшербез икән соң ахирәт? Безнең синең белән сөйләшәсе сөйләнеп беткән, күз яшьләре кипкән. Нәрсә кызык икән бу балага? Аңа сүз табуы кыен. Бер вакыт әкият сөйләгән идем. Минем моны укыганым бар ди. Андерсон әкияте иде ул. Миндә аның китабы бар. Ә сез миңа сөйләмәгез, үзегез сөйләшегез. Бала табулар, кияүгә китүләр турында. Вәт әйтте бу ахирәт, вәт тарбазык. Шунда мич башыннан кыштыр-кыштыр килгән тавыш ишетелде. Инәкәй, кәлүшне кигер, чыгып керәм, дип Тавыш иясе үзе дә хәбәр бирде. Уяндыңмы, атасы? Инәкәй булдым бит мин хәзер. Минем кызыгым шушы инде. Эй, нәгъләт төшкерләре харап иттеләр минем аргамагымны. Хәзер ахирәт картымны килим, чәен эчерим дә иркенләп утырырбыз. Йә, атасы, чыгып керик тә тамагыңа кабырсың. Бичаракаем, ул гомер мич башында ятуга ян башларың ничек чыдый торгандыр? Бәләкәй әби шулай әле ахирәте, әле карты белән сөйләшә-сөйләшә әвәрә килде. Аннары тәҗел эшләрен бетергәч, сүзен бер дә бүленмәгәндәй җайлы гына ялгап алып китте. Һей, бабайның хәзерге хәленә карамагыз сез. Гайшә дә хәтерли, бабасының аргамактай чагын. Борылышта егерек Шәйхулланың ак җилфер күлмәге күренүгә, мәйдан аның каршысына томырыла торган иде. Бер тапкыр шулай алдан килгән бабасының иңенә кемдер кызыл башлы сөлге салды. Кемдер кулына сулы савыт сынды. Су дигәннәре зәхәр эчемлек булган дип сөйләделәр. Бабасы шул көнне телдән калды. Атлый алмас булды. Югыйсә, ык үреннән Гайшә белән узыштан йөгерергә ярата торган иде. Аргамагымны җен сукты, дип өзгәләнде җен-пәриләргә ышанмый торган бәләкәй әбекәй. Хәзер бабакай Сабан туйдан кайтучыларны койма ярыгыннан гына карап утыра. Йөрәге алгысый! дип, бәйрәм көнне әбекәй бабакаен жәлләп елый. Чаршау тишегеннән сыңар күзем белән карауга гашыйк булдым мин аңа. Түп-түгәрәк матур сакал, кара бәрхет түбәтәй, Гөр-гөр гәпләшеп утыралар болар минем әтәй белән. Мине сорарга килгән кеше диделәр. Барам дидем. Бер күрүдә сөйләшмәгәндә килеш ризалык бирдем дә куйдым. Хатыны үлгән икән диделәр. Синең ахирәт үзеңнең беренче ирең исән идеме соң ул вакытта? Юк инде, аннан аерылып кайтуым да кызык кына булды. Менә син, эй, кызык-мызык дигәннән, Димскәйгә чыккан идем бит мин беренчесендә.